Thank you dengan new gift kalau dia. Okay, aku start. okay. Hmm. Aku begitu. Aku akan share enam miti cara berkeni nuan ulih ngangau kantu nuan ulih meda ya ba dia. Mayuh orang madah ke tu, oh enti ka ngau ka antu, enti ka meda antu mesti ka buka mata tu, mesti ka ngena puchau ilmu. Ya betul, memang betul. Tapi di balik ke bukai di sisi ke bukai iya tadi, nuan ulih ngaga semua nya ngena chara tanpa ngena puchau, tanpa nuan nunu kemenyan, tanpa nuan ngangau ke macam macam macam jampi. No, inu nya bisi chara chara chara ti diri empu. Aku akan share ya. Enti nuan ngaga nan miti chara ku aku tu tadi, gaga aja. Pemerani tergantung agi nuan empu. Tapi mung aja ku aku tadi, dalam seumur idup nuan, paling-paling nuan nadai mesti sekali nuan meda, mesti. Baru best idup aku inya. Nuan meda ba TV, ba cherita nya, uhh enti nuan meda real life iya lah. Jauh alah nya. Iya ke mua jai mua mata belah mata pansut dilah empu nya. Enti enu meda real iya mamai dalam kampung ba rumah kosong rumah angker kai baka nya. Enti enu meda iya tung luput terus aa. Enti enti indu meda iya tung nyerauh nyabat terus. Kanya. Tapi enti nuan yang kuat sigi dah sedia ready mamai dah berani. Nang aku leh meda iya. Okey, ketu. Nah miti cara yang aku share tu lagi, ka nguji uji ja ngai enda ka pecaya pecaya ngai enda tino nguji ti nama-nama risiko nang tanggung diri empu. Tapi narai risiko bukai lah ulih meda ira jauh. So, nah miti tu aku dah nguji berhasil. Memang memang peda memang iya datai memang walaupun iya enda munculkan diri tapi tanda-tanda nya iya bisi ninggalka ba tempat nya. Okey, ketu. Aku sebedau aku share tu uhh aku nguji dulu so sepuluh iti semua iya sepuluh iti chara iya yang yang aku uji tapi enam yang berasil so empat tu ku debeh nusi lah ke nya uhh satu baka ni chara nuan tu tadi uhh deka meda tauka deka ngasaika sesuatu nya bisi ba dia keto ngena uhh kaki manok uhh ko adeh nemu kaki manok uhh aku suggest ka ne ngena ba keto okay ti aku ngajar la ti keto ka nguji okay cuba ngena ba keto. Aku ngena tu. Ngai engka enda sama engka tegai ka aku enti kita ngena ke bansa bukai engka iya enggai ngai komit kita bola tapi ku nguji ngena tu jing jing jing um tu ngena jenis baka tu ke fresh tu okey bisi besi sikit jual orang beli jap ah jing jing jing Kita cara. Okey. Okey. Satu kena nya. Okey. Bekeni ngen cara nuan ngena nya baka tu. Dinga manah-manah. Hmm. Kaki manuk ke jual orang nya Nau mesti perati kemah amai ne. Bisi mega kaki manuk ke jual tadi nya. Bisi bintik bintik chelum nya uhh enggai ah. Bisi mega uhh bintik bintik chelum eh chelum. Asal iya meda chelum ba tempat kaki ke kamih ka macam impus sakit sakit kamih kamih nya kan. Anang ngena nya enggai. Iya ka fresh empu, putih empu, beresi empu. Okey. Udah nya tadi tanchang nuan ngena ubung warna mireh. Aku meri chuntoh. Oh tu lah. Okay. Contoh ha. Tu kaki manuk nya. Iya empu kaki nya ke baruh kin. Okay. Ke baruh kin kaki nya. So iya empu pu iya empu pun tu tadi, pun betis nya. Tanchai deh ngena ubo mireh. One, two, three tanchang dih. Tanchang dih tinggi. So, enu dih nanchang nya, dih mesti ngiga siti uhh. kayu ok enti nuan berani ba pun kara satu so enti nuan enda berani ulih ngiga rumah rumah ke angker nemu reti rumah angker kan ibuh ku nerangkan rumah ke seram seram rumah ke lama di tinggal ku orang rumah ke bisi enda orang mati munuh diri ba ke nya ok enti ok satu pun kara. Ti nun ti nuan enda berani ngiga ba rumah-rumah ke seram. Dua. Ketiga, kubur bisi kayu tisi iya kan gantung ba tisi kayu nya. Ngiga ngiga nang kayu kayu ke nang tu tinggi lah. Gantung nuan tu turun ke baruh nya seh. Begantung nya kitai kitai kitang ke nya. Nuan ulih ngantung siti, nuan ulih ngantung dua, tiga, empat. Tiga lah.

Enti nuan contohlah nuan ba rumah panjai nuan memang ka nguji ngiga jalai nuan ke kampung puang tu pun kayu tu pun kayu kan tapi ba baruh pun kayu tu tak beresi nadai ka meh ranting patah nadai utai bukai nadai rumput nadai tak beresi so pabila nuan meda kayu ba kinya tadi panggil agi besai kayu mit ka pabila nuan meda ba baruh inya tadi beresi nadai utai semek iya sah. Nya memang pintu orang, pintu rumah orang kayu nya berantu atas nya antu. Memang sah. Nuan nanya manang pun nuan nanya orang tuai pun nuan nanya orang ke nemu bisi tebuka mata tu pun memang madah ke nya. Kayu enda mungkin iya baruh nya enda kamah laban daun nya pun memang lebuh ke baruh ke iya. So pabila baruh tetap bersih baka di tempat baka di sapu-sapu orang enti nuan tubuh murus datai nepu diri empu ke iya. Sempama nganyum paung empat jani lah. Kenya. Enti nun tetemu kayu baka nya, enti bisi kayu ke sema-sema semak nya gantung indi dia. Iya ke pansut ari kayu nya. Kya. Ok. Nama ja jenis-jenis hantu yang ulih nun kangau ngena kaki manok enti ade. Aku nerang ka ke tu. Aku udah tulis bisi. Bisi ku nulis record ba ditu. Ba ku udah nguji ke nuan ulih ngangau ka antu ngena kaki manok agi mata ne tadi engkah nuan ba empat iti tempat ku aku ne tadi nuan akan meda dikumbai kitai indu kulir uhh uhh uhh uhh enti melayu tok indon nyebut. kuntilanak. Kena. Tapi nuan anak dia. nuan ngantung anak nuan nganti dia. Matilah nuan. Ketuk. Dah nuan ngantung nya tadi, nuan lari jauh nuan. Belalai nuan. Kena nya. Belalai tili. Enti nuan berani. Kena. Ukai aku madah nuan ngantung dia lalu nganti dia. Ukai baka nya. nya memang memang mencerita khas lah nya. Lari nuan jauh. Nuan lari belah lain tadi. Pasal enda scam. Ulih. Tapi nak nemu lah. Ti enda scam nuan nya ulih detect ya deria malam nya ulih. Sensor malam nya ulih. Okay. Nak temui kini, memang ya nemu. Tapi ya nak ngacau nuan. Lama kebah nak ngacau. Laban nuan ngumpan ya pansut. Ya, ya rindang laban te kedumpan nuan aja. Baka tu, nama kebah orang paranormal nya ngangauka antu kachau antu? Memang sida iya nadai menyediakan papa. Paranormal iya ngangauka antu. Pabila antu pansut iya lari, bah nama tuju nuan ngangauka nuan lari? Baka tu, chara iya ngaku aja tu tadi, nuan ngangauka iya tapi nuan menyediakan sesuatu entu iya. Iya akan aim, iya akan makai nya. So nuan meh ulih meda jauh. Cukup cukup lari lah nuan. Enti nuan berani tan dia. Baka nya dudu nuan mai mai kaban lah dua tiga iku kaban. Pia anu ingar. Anu ingar okay tenggau enti enti nuan ka nengau uhh Yang ketemu aku enti kaki manok enta adi nuan akan ulih mengundang uhh antu kulir lah. Ke iya antu kulir tadi. Iya akan pansut laban nama. Apabila kaki manok nya tadi digantung nuan baka nya memang enda logik. Apabila sesuatu daging mentah digantung nuan tengah tengah kampung puang memang enda logik. Akan datai utai ke deka ngempa iya, ngachau iya baka nya. Okay. Nitih pengalaman yang aku udah ngaga ti tu. Aku laku begunsi ngaku lah. Orang bukai aku dah nyangkong ke. uhh Enda antu jauh lah jarak ne. Ngaran ne aku nyema ka ditu. Kira sepenikau. Nemu ti sepenikau? Sepenikau. Duduk belalai, belalai anu anu anang ngan kediri ti enda ngai regah-regah ke nya. Ngai iya pansut ke nya iya. Iya meda dulu. Belalai ba banir kayu ke nya. Nuan akan meda iya pansut, nuan akan meda iya baka tu. Baka tu uhh kaki manuk nya enda. Iya akan iya nyiup enda. Ti nitih pengaman aku lah. Iya nyium. Iya nyium ke nya kadang-kadang iya tadi. Kan kan antu ku dia tu tadi iya indu iya nilat ke nya ngagai ku demo nya kelalu nya nyudah telebih demo nya iya nyilat kaki nya nyilat nyilat iya da nya iya nyirut ke nya di ba enti di meda iya nyirut ke nya seolah olah baka iya nyirut ke nya bisi bisi darah sirut sirut sirut sirut ke apabila deh udah meda nyirut ke nya tiba tiba deh meda kaki manuk nya alu kempis. Nya ku meda selolah baka nyirut darah ke nya dalam nya. Memang heran. Terus kelempis oh, peda di tulang. Macam tinggal tulang je macam sup ke nya. Kecut terus. Ke nya. So dah nya tadi baru nuan meda kaki manok nya bekas-bekas hitam-hitam nya. Ko ya bisi dua au lagi ku madah kita tu yang pertama tu. Okay. Cara nuan meda. Nuan meda jauh ke nya. iya akan bertukar nyadi warna hitam kena kaki nya fresh kena kaki nya fresh udah nya tiba-tiba kaki nya ba beli chelum aaa ku nya enti nuan iya bisi dua kan aku madah dua nah okay yang yang aku cuba tu berhasil memang iya pansut memang iya ii ii enda laju nya. Iya iya iya terebai begantung ngin iya ngena tanah iya. Tu tu panu nya emm lubeh palsu emm ayas ayas ayas ayas ayas pabila datai ba manu nya buleh tum iya timbul da lempung nya. Baru meh nya. Sida meda iya nyilat nyilat gin nya. Satu, enti di enda tepeda ke iya, okay, tu chara dua. Di bisi meda manuk nya beguyang mega nya. Haa nya memang iya. Beguyang mega nya. Sung. Tapi nya nadai meda iya. Pulai aja. Next day siang hari pegila dikit baru deh ngabas iya. Pebila deh pegila ngabas iya, enti di meda kaki manuk nya nyudah kechut serta iya balik nyadi chelum, sah. Tempat nya sigi bisi antu, tempat nya, kaki manuk nya udah nempa iya. Sono anang ami agi weh ke begantung dia sampai ili ila sampai meh putus dari empu. Chara kedua aku bocor kan siti chara ketiga paling sadis uhh enti ka nguji dipersilakan tapi chara tu aku enda ngena laban chara pertama aku dah berhasil tapi ku nemu chara kedua tu laban ku belajar tok tok. Sama mega kaki manok. Umm. Nuan ngaga tu mesti tengah malam. Pabila nuan meda amm jam dah pukul dua belas pun ulih ngaga tu. Ke tu standby kaki manok tadi siti ka dua ka tiga ka. Tiga lah. Aku recommend tiga. Laban siti mungkin bau iya enda terlalu kuat. Tau nombor tiga bau iya akan menyelamat inya. Kaki manuk nya tadi dibungkus nuan ngena modis orang indu da kagi bisi darah nya. Emm emm emm emm telefon nengih kaban deh hehe sanu anu mui ngudi kau ngaku kitu kena ku ngaga suplemen hehehe. Aduh nyai ada ke patut ke nya ok enti enti dik bisi kaban indu enti ka meri dik nama ti gaga dik dik ka meda ramah ke dik maya dik maya meda sekali beken ah tapi oh indu uhh benung datai bulan anang gaga iya dik mati dik laban iya ku berani madah ti dik datai bulan dik ngaga tai keto dik nakan selamat. Panggil Jamin ku. Iya belakang dek ke depan din. Enti tu memang sigi dah ajar orang ngajar aku tu. Guru ku ngajar anang sekali kali ku iya. Ka iya baru abih datai bala anang guai agi bau mansik tubuh iya ke. Seminggu udah abih datai bala bulih tau tau mai serai ngaga nya mungkin nya. Ami ti manok ti kiti tadi bungkus ti ngena nulis ke bala darah nya panjang ngena can eh Kubur mirah gantung kubur Cina eh kubur kubur kubur ah, sorry lah nyebut kubur Cina okay. Laban aku sebab nguji kubur Cina berhasil. Um, rumah angker pun kara ngau kayu ke kaku tadi ke dalam hutan tiba-tiba baruh ya bisi baruh ya bersih. Memang nak logik daun memang labuh ngagi baruh yang empu. Pabila baruhnya bersih, si utai dia. Nuan kia habis cerita. Okey. Enti iya digantung nuan man kaki manok kusong ke nya nuan enda tepeda ke iya enda datai macam enda ga datai. Manok nya nadai ga aura eh bisi tukar warna biru agi ga burak bereti enda datai ke nya. So chara kedua paling sadis nuan ngangau ke iya balut ngena mudis nya tadi memang datai standby lah. Tapi utai chara kedua tu da gaga nuan pukul dua belas tengah malam satu. Kedua, jauh ari rumah. Laban enti nuan ngangau ke ngena modis enta adi, nuan akan ninga iya ketawa. Nyape ketawa iya gaga ku te nyau. Ooh iya nirat modis nya nuan akan meda iya makai ke meh ku nyebut lah kita empu meda lah ngaga diri empu. Tapi kan ngaga nya ati mesti kental. Anang lari. Laban nul ngangau ke nul mesti rugi nul ari. Udah ira tai nul ari rugi deh. Nul ngangau ke nya ku madah. Cuba dia menda orang uji nyali paranormal. Sida iya ngangau sida iya ngiga. So agi rumah lah kin lah kitu. So apabila ke ja pansut nama ke buah diri lari ngetan diri tan enam belas. Nya ke nya ke aku nya tadi baru udi puas ati. Nya ke nya okay. Nya adalah cara kedua. Enti chara pertama ne ulih, chara kedua ulih. Nih irau. Enti bisi, enti nuan bisi nemu pechau pecah mata entu uhh ke tu. Semina ne nyebut mata entu. Bisi sejenis ilmu tu tadi ke tu. Deh ngaku nemu lah uhh. Ngaku nemu. Ukai ne enti kitai maya malam bulan kembung ke nama semua bisi pun kara. So pun kara nya tadi iya akan menimbulkan siti mata mirah. Dua siti ke nya ba pun kara ka pun tapang ka ba dalam endur jalai kampung puang tiba tiba bisi meda mata mirah bisi sejenis ilmu yang ulih mechah ka mata entu dikumbai kitai tu tadi dikumbai ketiban ti dalam dalam perdukunan dalam beliau dalam istilah tu ke bahasa orang ke berubat orang ke puchau dikumbai orang tadi aaa penemu guris guris mata. Pabila dikumbai ira guris mata tu tadi, guris mata ke nya reti iya apabila ne macha puchau nya tadi pemar mata nya ke nya mata segala puchak lalu nesap terus. Satu penemu guris yang aku nemu lah. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay. Pabila semua nya tadi dikena nuan ketu iya paling bisa ulih kena muru antu raya Antu kulir, antu gerasi, semacham antu. Samalam tuan, samalam mega. Tapi bisi siti kes. Ukai ne aku madah engka kita enda kala ninga penemu guris kan. Keto. Yang aku nemu mayuh orang nadai ngembuan penemu guris. Ukai penemu nya, iya macham sejenis puchau. Pabila puchau tu dibacha dik ngagi mata antu nya, pechah asai ketikau garam mata antu nya. Kenyang reti enta dik memang udah diuji memang berhasil. Bisi siti kisah baka tu. Memang salah orang nya empu ka tu dik. Dinga dik. Aku madah ka dik apabila enti dik nemu orang nya bisi ngembuan penemu guris anang main main enggau iya. Pabila iya silap makai dimpu. Baka tu. Nyadi Apai tuai tu tadi nemuai agi nya menua bini iya laban iya tu tadi jadi wang indu nya indu nya pulai agi menua iya sunguai indu nya so datai lah bila gawai dua iya pulai ngan indu iya gawai dia so sebulan dua bulan kena dia. Abih gawai nyu nadai mengau umai agi kitai nyu ati diri nebas pan nama semua. So apabila becerita becerita becerita iya tadi nyu bekaban enggau orang dia deh. Orang bujang pan nama semua. Iya madah. Orang temai iya nimba iya enggai. Aku ukai enggai enggau ita nimba takut ita bendar iya ku iya. Aku takut aku buyan takut kantu ku iya. Iya sigi enda belalai iya. Yes memang sigi takut ke nya iya. Memang sigi ari ami takut ke hantu laban deh trauma ku iya kala kena rasuk hantu. So apabila iya tu tadi dua iya bini iya bemalam ba umai ke nya. Pabila bemalam ba umai. So kaban nya ke ba rumah ke tusi ke meda ke takut tadi ina ngundi iya. Nya ga masalah iya. Aram sanu ke uji ke tai ngundi apai sanu laki sanu nyin iya takut kantu kitai ngundi iya kala iya ba umai ke nya. Ku meh adeh ooh anang deh ngachau arap ke nya igat ku petuai nya enda manah kitai ngundi orang tuai ba ke nya. Ti nemu orang bujang orang bujang rumah panjai enda mening jaku petuai nya. Nyau sida zuai kaban iya, kin kelangkau kin. Nundi lelaki enggau bini ke bemalam ba langkau meh timu baka ni ida nundi ke deh. Ambi kayu sedepa palu tanah. Palu tanah ke deh. Ooh ko nya baka ooh ko nya baka nundi iya deh. Memang ke nya lah cerita iya enggau ooh tu palu palu palu tanah ke deh. Dah sikit tetakut apai tuai nya deh. Tundi ke agi. Pabila duai ke nya tadi so pabila lelaki nya nyunan nakal ati pansut iya. Pansut mai pichit tengah tenggau iya. Pabila lelaki nya nenggau tadi pansut mai pichit kan iya duai dua siku tu lari ngei ke peda tenggau siku ke malu kayu tadi kadi belalai pepun kayu tama barui ke langkau palu iya baru ke tanah nya nyuk tawa ke iya ketawa. Ambi iya kayu mit tikau ke langkau ka nuni siku nya. Tena liat lelaki nya tadi. Panjut ari langkau. Iya nanya, Sapa kita nya? ku iya. Enti kita nya antu, lari. Enti kita nya mensia, ngayan ke diri. Enda ga nyaut. Tanya baru. Kedua, enda nyaut. Nyau ketiga kali iya nanya nya tadi. Enda nyaut. Laban belalai ba kayu. Enti iya nya, enti iya nyaut, iya temu petuai nya ngemba iya. Belalai iya. Meda iya enda nyaut tadi. Oh, amai meh nya. Amai antu meh nya. Enti mensia nyaut nya. Enti enda nyaut. Antu meh nya, ku iya. Tak dembalka petuai nya ngena penemu guris kadi. Penemu guris? Muru antu. Deh nya tinduk petuai nya. Pagi pagi lapu lai. Begau ra nda rumah. Meda lelaki ke nundi ne tadi enda pulai pulai giga nadai giga nadai kai nadai baru rumah nadai. Tanya iya kaban enggau tadi nadai aku dulu lari iya tinggal dudi. Oh ti kinya keadaan agi din nya enda bas gin. Datai din nama kadi lakat lakat pekanya datai ba din. Laka laka pucat chlu mua iya. Padu hal iya mati laban penemu guris nya tadi. Nya ke madah kedi enti antu lari enti mensia mati. Nya ku madah pabila enti kita pila lusa nemu orang tuai tauka nemu orang laki orang indu enti iya bisi ngembuan penemu guris mechah mata antu anang sekali kali ngachau. Iya nanya nya maku madah iya nanya sapa kita tu. antu tauka mensia ti ke tantu lari ti kita mensia ngayan kediri ambi aku enda macha nya nya reti enta ti um so nadai nya nyadi da salah ku orang orang ke ngukum iya pun nya nyadi kati nya laban ku iya tadi antu nya ngachau tanya orang tuai rumah Ke laki ke kaban enggau ke idup enta dik amai amai dua iya ngachau ke nika ngukum nya aku udah ngangau ke tiga kali nya bini ku empu ninga enda agai pansut sigi antu meh nya ku aku temba ku ngena penemu guris enda nemu nya ke iya mensia rana ranam ati habis cerita ke nya nya tadi ok nya kitai ngenang mimit pasal penemu guris ke dikumbai orang tadi mechah ngemeta entu. Memang betul. Tapi dunya kami ari diatu enti bisi orang ngembuan penemu nya pun mimit ja. Enda mayuh. Suba nama kebah orang ngembuan penemu nya laban suba kitai diau ba kampung, laban suba kitai diau ba. Ke empu puang, ke empu jerung, pejalai nimbak, pejalai ngentang panjuk malam-malam kachau utai kitai. So pabila kitai kediri, enti kitai nadai penemu nya, mati mih kitai tadi enda temu orang mati dalam kampung puang. So nya lah tadi mesti ngembuan penemu nya. So pabila utai ngachau ri, di ngemba lalu kena penemu nya, di idup. Nya reti iya tadi. Antu enti enda, enti antu enda lari nembalka penemu English nya, angus antu nya. Bani gamin ku. Anchur tubuh iya. Dalam ilmu batin ku aku tu, ukai dalam dunya nyata peda enda enda. Aku isha cherita amai dah nyadi nya. Amai amai dah nyadi. Tu serang ku madah. Adaka patut tengah tengah malam ngachau orang ba langkau palu iya kai tanah nya. Palu palu palu ngangau kai pansu kali embal kai udah mati. Puchat mua tu chelum. Nya chap. Okay. Back to topic kitai baru. Number dua. Chara nuan ngulih ngangau ka entu tampa nuan macha puchau tampa nunu kemenyan tampa nunu chulok ibu ah aku bisi chara yang paling mujarap ka nya okay tanah kubur tadi tadi kaki manok kan tadi kaki manok enti nulih ngena kaki manok kusong balut ngena modis indu ke agi bedarah satu kedua ngena tanah kubur. Okay. Tapi, tanah kubur tu, ia ukai tanah kubur sengapa. Ha, lagi kitai ninga iya. Laban tanah kubur tu mega kitai nemu iya dikenali enggau energi negatif paling kuat, paling tinggi. Laban segala-segala macam ilmu santet, teluh, apa nama semua nya pengaruh pemenchi enti iya ngena ilmu kubur, eh tanah kubur akan nyadi. Aku bisi siti cerita pasal uhh pementi kubur. Ila lah aku nusi ka keh. Nama mayuh nya aku meh rantau tadi. Enti nuan indu kena pementi bangkai, pementi sembayan, pedis chukup pedis. Meh ku nemu nyebut baka nya. Aku bisi siku pesakit nya ku nemu indu pabila dah bas kena pementi sembayan. Ooh. Ila lah aku cerita keh. Ok, tanah kubur tu mega ulih dikena nuan ngangau ke antu datai pansu. Enti nuan ulih tegiga ke ni pendam orang munuh diri ne ngagai indu, lelaki ka, tuai biak ka, iya ngantung diri ka ketegal pengerindu enda direstui api indai ka, iya munuh diri ka, ngirup rachun ka. Nuan tetemu ke pendam nya, nuan ambi iya empu tanah nya. Ambi segenggam lah. Sekati lah. Um, ni mayuh guna nuan. Enti nuan nak tetemu ke pendam orang yang mati munuh diri, nuan mega ulih ngiga kubur manang. Ah, ya manang ka ya dukun apa lah. Ya asal ya bisi ngembuan ilmu hitam ke kuat. Ulih ngambi ya, ulih ngambi ya empu tanah nya. Kan orang kelia. Orang pendam orang suba nadai besemin ke nyaja senanglah ambi ke nyaja nyadi diatu pendam baru besemin ka tusah mimit orang ambi iya tapi ulih enti ne ulih tekebuk ke iya ahaha ari atas ka ari tisi ka anu mesti ulih ngambi iya aba kinya uhh tanah kubur nya tadi ngira mah tanah kubur manang dukun ataupun munuh diri ambi nuan segenggam ja tusuk daripada jari. Tu aku ngajar chara nibuh macha puchau, nibuh macha puchau, nibuh macha mantra tu nibuh nulung aku menyan chulu nibuh. Yang aku share tu adalah chara siti untuk kitai rayat biasa tu ulih ka meda antu tanpa tebuka mata tu. Gusuk ne bejari ne. Udah ne gusuk. Ah pastikan nuan ngaga maya ngaga tu adalah masa pertukaran siangu malam lah. Kan aku kala ngajar okay kan aku kala madah ba live ku suba masa antu pansut okay pertukaran siangu malam adalah maya pukul enam setengah ngagai pukul tujuh. Enam setengah sampai pukul tujuh masa nya antu pansut. Ngaga masa nya duduk duduk entap duduk entap nuan.

Baka tu kubur iya enda. Nuan tubuh dua ga atas tu. Duduk entap nya. Duduk bejagang tu nya. Nuan akan ngaga berani dik ka pukul enam setengah nya. Enda aku. Tapi teka nguji tau. Enam setengah sampai pukul tujuh. Duduk. Dah ngusut nya. Buka mata. Relax ja. Laban masa nya iya petukaran deh satu pansut. Nuan cuma tinggal mas nganti masa di meda deh pansut ja. Pansut ayan ayan lipas mua di kadang kadang iya di dudok nya ari belakang nilik deh bekenya bisi. okay iya maya magrib kadang kadang ketu nya dudok ketu pansut ari baruh ketu iya emm mantai ke mua mantai ke dilah iya. Okay nya. Anak takut. Kosongkan fikiran, tenangkan mina. Di laban di ngangau sida iya di mesti meda iya lah baka nya. Enda kachau enda. Lain iya kena kachau. Enti nuan ngena uhh uhh repek repek kayu sentubong ke deban orang nya uhh ka bahaya bahaya lah. Bukan enda bukan enda orang suba ngeban sentubong enda. Baka tu sentubung. Orang kan ngaga-ngaga nya mesti repit nya nah. Ambi indi tunu dah bos nya. Duduk baruh rumah nya. Tu baruh rumah tu tubuh enggau baruh nya. Enti enu enda nemu mulai ke mata enu baru sampai mati indi kacau ti nya. Tanah kubur tu enda. Ok udah nya tadi basuh dulu baik baik di air baka air mineral water udah nya basuh di mua di basuh semua basuh basuh basuh nya sebedau dia pulai dia madah aku minta ampun aku duduk duduk ba penam atas penam nuan aku ngena tanah nuan nadai nadai tuju ati ka ngachau ngerau ke nama semenu indi enda aku mina deka nentu deka meda utai tu amat ke enda so diatu aku dah meda aku pechaya. Minta ampun, anang ngachau ko agi aku pulai nya aja. Anang di pulai enda nuchi mua di mai tanah nya leka lekat ditu pulai ke rumah di memang ngiga nahas lah. Anang anang nyalah kaku. Jangan cari goi pulai lari ko ari miri. Oh nya siti pesan ku. Selipar kena di buai lah. Baju buai kasut tanchut chawat buai magang magang. Anang ngena tu, anang ngena tu, anang ngena tu. Kusung nya nama iya kusung. Ah, laban enting selipar tanah nya lekat selipar dik dah. Okay. Nya aku madah tadi tuchi mua nuan. Tuchi bersih-bersih bersih. Bodi pulai. Anang dik angkat lalu pulai. Mai utai ke lekat bari tu. Hmm. Ngai cakap. Ngai, ngai nak ngai. Ngiga manang medi belian. Kenyang. Memang berasil. Memang mujarab. Nuan akan tepeda ke keto. Pertama kali nuan akan tepeda ke orang ke empu kubur ke di endur nuan duduk nya tadi. Iya nya iya nya ngachau just ngayan diri angkat jalai laban nuan enda ngachau iya. Enti nuan nyurau rawah baka sida paranormal nya lain cerita lah. Nya madah ti paranormal tu satu sebengkah ga sida iya memuja sida iya ngangau ke utai nya nunu tu ngena muzik nama semua ngiga ke rumah kin. So apabila iya ayan, nama ke beulah deka lari? Nama ke beulah deka takut? Udah deh ngangau ke anak takut anak lari. Face to face ah baka nya. okay. Bisi nanya tadi kan, bela nembiak anang. Nama ke beulah kemedah anang bela nembiak ngai kedai luput. Ngai kedai dulu tino malam remban. Kita bisi tuai tunang ngawa. Nya kemedah ti, ati mesti gentar. Eh, ati mesti kuat. Di kemela te nya kenya. Kadang kadang utai nya tadi nak nganu. Dia cuma ngayan ke diri aja. Nama kubah aku madah tadi mesti nuchi mua. Bak kubur nya empu. Laban nuan asai gede. Di tama ke rumah orang. Pulai pulai mai barang orang. Ka orang nak ngagai nganu di. Ba kenya ku reti ne tadi. Sono mesti bersih lah nya tadi anang anang mai tanah iya baka nya ti deh mai tanah deh mai iya pulai iya akan ngiga deh ke rumah ok pabila datai di rumah kada anang iya meda apih inai deh sakit aaa iya enda ngacau deh apih inai deh ke kena lalu apih inai deh sakit iya ulih ngambi roh nya iya ngacau tama tubuh ngerau panu meh semua jelas mati. Okey, dua dah. Tiga. Hmm. Tiga tu senang je, biasa je. Mayuh kita kala ninga baka tu. Tapi engka kita enda kala nguji. Uji. Anang aja nguji, uji aja. Aku tu munyi ku orang, aku sigi bansa ka belajar, uji magang-magang ti ku tu. Sigi orang ta 16 empu. Nuan ngiga rumah yang nuan anggap angker. Nuan ngiga rumah yang nuan anggap tu tadi bisi antu. Rumah memang sigi rumah memang uhh dinih yang ke sigi enda beran puh orang meda orang limpas limpas mesti meda antu. Okay kia nuan pabila nuan kia nuan melakang ke iya baka nya rumah kan baka tu rumah tu rumah melakang ke tu deh. Deh tunuk ke baruh ke nya. Dik meda ari limpu celah kaki nya. Celah kaki tu dik meda. Mungkin dik dik meda nya. Dik meda belakang kin. Kala ninga nya kan selalu kan ari mit memang dah ninga nya tapi kitai enda pechaya laban nama nuan nang kala nguji. Uji nguji sekali dik ke meda nya. Chara baka tu. Enti di ngaga ba rumah yang angker ba rumah ke berantu, iya akan ngayan ke diri laban iya nganu iya ringat di udah belaku enda sopan. Di nyu menungging ke iya, di nyu meri burit ngagai iya, di melakang ke iya. Asai ga kitai orang depan rumah kitai tiba-tiba anggap ke nya mesti kitai enggai. Dia kauleh meda iya. Tapi utai ke baka tu uhh. Nuan ulih aku suggest kan lah ngaga malam hari empat pukul dua belas setengah malam ngeja. Okay. Ngiga rumah ngan rumah ke memang seram mama mai rumah nya. Diri dek belakang ke buka kaki dek pekit baruh kin dia akan meda. Um, sapa kala ngaga ke nya suba ne. Um, aku mesti tebeda ke siti channel YouTube. Channel YouTube sapa lupa aku indon nya. Iya digagai utai nya. Nya aku meda ba YouTube inya. Iya gagai nya lari. Dia nya iya kiak baru. Nya aku meli nembiak nya suba. Udah gagai nya ngena besikal kiak baru iya. Ih guys aku ka nentu amat kena nya. Bola kena ku iya. Enggau ti pun telefon. Tungi baru ke telefon. Amai meda nya. Abih cerita iya nya. Iya alun enggau Sabah Sabak lari. Nya amai. Kami sekaban dah nguji. Aku enda kala nguji diatu. Tapi bala bakih aku laban ke manchal dah nguji. Nya. Enti iya enda nguji, aku nguji. Ku nya kami tu suba. Kami bisi empat iku deh. Siti ku. Ba suah-suah nguji. Ku madah. Pemah kita enggai aku. Tang aku deh. Ku nya. Ela kita agi ke aku. Siku tu nguji. Tu ji ke. Enda apai enda bindai. Enda nguji. Lalu nyau cabut kin. Ka enda kami bala lari magang-magang. Memang amai ke nya.

Kita indu ti kita berani. Kita indu tu ialah cermin uhh tu lah aku meri chunto okay. Chunto beli kita cermin, cermin yang uhh Aku udah kala nguji. Tapi bukai ditu lah. Ba rumah siti nyin udah aku nguji. Um cermin tu meh aku tu kali. Cermin datar ke tu. Cermin tu beli beli di cermin tu. Beli di siti agi. Beli ditu beli siti agi. Pantul ke di kitu. Kitu.

Tulis aja ba rumah tu. Tu paling best. Ibuh ku keluar ding aja. Aku tak kena cermin BP udah kes antu kungkum suba sen siang enda meh ku entu. Cermin betul cermin. Paling cepat di eh, paling jampat di meda iya. Betul. Ok laban nama laban cermin tu nuan anang meli cermin ke uhh anang meli ke mit bukan ne bisi ke mit dalam bilik mandi nya ena best nya ena feel deh meda nya ba deh besai ke nya ba deh besai ke nya pentu ke nya duai em nama ke best cermin pentu ke nya ti ku meda ke nya laban iya ulih memantukan.

Nama kebuah aku madah tadi antu ulih eh kitai ulih meda antu ari cermin ke betemu mua ke nya laban ari pentulan cermin meh ke nya tadi uhh makhluk gaib tauka jin tauka antu iya ulih uhh ti meh nih iya ulih salah siti uhh Ke ni ku nerangka salah siti jalai untuk iya terhubung agi dunya kitai mensia. Ke nya iya ulih tun tadi iya ulih memasuk ke ari ari cermin nya tembus skin tembus kia tembus skin iya ulih berhubung mung sida mung pusin pusin pusin tup iya ulih keluar ataupun iya ulih meda iya dalam nya secara enda sengaja. Ke nya mayuh cherita menalah tusi. Iya, ari nya tadi iya ulih terhubung agi dunya ke tai mensia. Siti tu tadi nyamai ke ga, ke ga ba rumah aja. Tapi, enti kita ngaga nya, aku cuma mesan siti aja. Pabila nuan deh ngaga cermin betentangan ke nya tadi, nuan anang ngelak ke baka nya aja. Udah nong ngaga ke nya denya nong lak kena buka nuan habis cerita rumah te ke bilik nuan akan berantu nya laban nama laban nuan ngelak cermin deka nya nuan nang buka ya akan tup pansut pansut pansut habis la nuan ti kachau ya kenya enda jauh meh kitai ti pia oo ni udon ini deh kenya nya men ku madah tadi deka ngaga nya. Dia cuma untuk meda iya aja. Dia boleh meda ke nya. Anak semak iya ambil. Anak anak nunga ke iya. Eh, di situ dia meda iya. Pada dikin malam hari Jumaat pukul 12 12 12 um, tengah malam kena okay. Anang ngena lampu, anang ngena lampu tu deh. Tu cermin, tu cermin. Anang ngena lampu. Tungkun dik lilin ba tengah tengah tu. Uhh uhh uhh uhh. Kau akan merasakan kehadiran nya tak akan kau nampa. Dik akan tiba tiba meda lilin nya. Dik akan rasa sup begoyang empu. Kenya begoyang nya. Uhh dah datai lah nya. Ke nya. Aku udah ajar indon suba pun ngena lilin. Tapi aku mesti nyentuk madah nama kebuah ngai kita ka ngaga iya ngai kita kena nemu salah gaga. Oh ton nama ku ngaga ngai nyadi ke tu. Cermin betentangan anang ngena lampu ngena lilin malam hari empat pukul dua setengah malam. Anang lilin putih meli lilin warna mirah. Emm nemu ka. Kala enda meda lilin warna merah bisi giga ja. Lilin warna merah giga ja mayuh jual orang. Kah anu tengah-tengah antara cermin, cermin ka tengah-tengah nya. Ka ari jauh adi meda iya. Ka anu nunga iya dia. Deka bisi meda bayang-bayang nya. Bayang tu pantul ke pantul ke pantul ke tukar-tukar iya burak, chelum, indu, laki nadai pala ka nya iya. Sekadang-kadang dia meda lilin tadi beguyat ke kenyat macam bisi sepu-sepu dek kenyat. Pina padam ya nap bala mimit mimit kenyat. Ah. Tama dia dah meda nya. Bah kini cara dia ikat nutup dia deh. Mansang dek sepu di lilin nya padam pasang dah pi tu buka cermin simpan terus. Enti di nak muka cermin nya lak dalam rumah. Habis cerita mah dek bala bala peninga semua. Di mengundang Seraya, bulih jadi rumah di nya berantu ngaja ku ulih berani madah. Enti nuan meda cheremin-cheremin betentangan ba mall-mall nya ga, enda nyadi enda nyadi laban nama lilin mirah nadai, lampu pasang enda nyadi. Haa nih bisi perbezaan nya lilin mirah lilin putih nya mayuh guna siti lagi ke tu. yang yang aku nemu lah TB TB kitai nya anang ngasuh iya betunga nemu kita uhh camera nemu camera malas ku ngambi ku keluar kiye uhh TB aku meri contoh okay nyamai ku meda nyentuk ngagai kita meh kita paham. Ketup. Aku ngeri ngamin kamera. Aii mantap TV ketup. Sida ku ngamin kamera ku lalu amih kitak paham. Aku madah aja ti kitak ke ngaga ngaga ngai enda ke nya. Aku utai ku padah ku utai deh deh gaga mega magang ku. Utai dah nyadi mega magang. Sapa kitak bisi TV ba rumah.

Enti indi ngasuh iya betemu baka nya, indi akan meda sesuatu iya pansut ba ditu. Kadang diri di situ, kadang enti ngitu, kadang ditu, kadang tengah-tengah tu iya pansut. Nya cermin betemu enggau cermin peda ku tadi ke nya memang betul-betul nyadi enti kan dipersilakan.

ok cuba tinduk nunga mata kitak ngagai kituk ngin nunga mua umm sapa kitak bisi tangga dalam rumah kan dua tingkat na tu kan atas gin ke rumah tingkat dua nun tinduk ditu baruh tu mua nun tunga kituk tau ji nya sapa rumah kitak bisi tangga kinya tau ji. Enti ka. Okay. Satu nun ulih nguji ba tengah-tengah tangga baka nya. Dua nun ulih nguji depan mua pintu besai. Depan bek uhh nemu kita pintu nuk ti kitai masuk ari luar ke dalam bilik ne. Pintu penama. Pintu tengah-tengah nya ti ka kita nguji. Uhh. Pintu nya tauka tangga. Kan endur selalu kitai masuk, kitai niki tangga. Nya mega endur ulih nyadi haluan bala makhluk halus, bala jin tama ngena pintu nya niki ke tangga. So nuan pabila tingu deh nuan nulung ngachau ruang sida iya uhh masa nya sida ngachau nuan baru. Nya nya tadi bala balas ke nya. So nama efek ti nuan tingu ba mua pintu besai. Tenung tinduk tunggang ngagai tangga. Ketu iya. Iya bisi dua efek. Satu nuan dani pagi akan ngasaika tubuh nuan pedih ka. Asai kena indik. Penat tu, penat tu, penat tu, penat. Penat tubuh nuan. Asai, asai kena indik. Satu. Kedua, boleh jadi nuan akan kena tindih. Kena tindih nemu kan asai ke nuan tepan ba batas tu ke nya. Nuan ka angkat ngai ka angkat ngai ka angkat ngai ka nya. Tindih nya. dua nya nuan akan ngasaika nya apabila nuan ti indu depan pintu penama nyin ataupun muat niki tanga ke atas gin masa nya tadi nuan akan ulih meda makhluk halus yang tama ari pintu tauka niki ke atas tauka nurung tangga dalam keadaan nuan nemu kita kala kita ngasaika tinduk dalam asai ke tinduk asai ke bedau. Asai asai sedar asai ke tinduk. Maya maya nuan ke tinduk senang tinduk enda tinduk enda je masa sama sama te peda nuan masa nya nuan meda iya. Nya ba nuan ah kita baru ka lelap dani baru ah ke nya nya nuan akan ngasai ke masa nya. Nuan akan ulih meda iya masa nya. Aku uhh apa nih madik ku empu abang ku apai ani andan dah tinduk ba uhh pintu bilik lama kami suba kami baru pindah rumah. Pin, uh, agi ba rumah lama kami. Tinduk ba mu pintu nya. Remban noh. Sugau yang angkat remban. Nak ku nemu. Memang kena kacau. Thank you Nari Adah nganyun gift. laban tu ni boh aku nusi laban rumah kita ipan ada sumur nemu sumur kita baka pegung nur ngambil air besi pegung na besi air kan di muai beli lengkin tarik-tarik dia baru ketiban ada sumur kenya kan Ibuh laku nusi nya ke. um, yang ke enam last terakhir ya. Baru kita oh cun sebelas setengah ya. Ngam ngam ngam. Kedua belas kita habis ke. Yang terakhir ya cara untuk ulih non meda antu tanpa non maca pucau tanpa non kemenyan tanpa macam-macam mantra tanpa um, ngangau ke lah. Nun free ja, nun ulih ngangau ke. Baka tu. Nomor enam adalah perigi. Narai kita iban perigi kan? Perigi. Ya, ketemu ku keti iban ada Melayu, mesti perigi belain tuan. Ketemu ku lah. Baka ti iban mesti ai, si sungai. Kenam tu tadi

uhh bisi orang indon ka orang melayu ka asai ku pun sama bisi suba bedau kitai sebedau kitai dunya maju moden enti orang mati bangkai orang ke mati tadi diselap sida ngagai antung pisang selap selap selap selap bangkai nya gali batas nya bangkai tutup pisang gali batas tu beri orang mani ba alas ka antung pisang tadi. Nya lah ba nama ke bah pun pisang tu tadi memang sigi berantung ke nya. Memang ari suba. Tambah mega di meda nama kebuah antung kulir. Aaa nemu kita kan engka kita enda kala ninga. Antung kulir bisi dua ku enti anak. Satu iya ngena baju mirah eh baju pura. Nya ku ngaran antung kulir putih. Enda enda ganas. Kedua, antu kulir mirah. Mirah baju iya. Tama enda tetemu ke antu kulir kala ninga ne ratu ratu kayu, retuk kayu. Tama enda tetemu ke antu kulir mirah seusaha iya mungkin belalai ngelari ke diri laban antu kulir mirah lebih ganas agi ari antu kulir putih. Bisi mega sejenis ilmu ulih ngangau. Lagi lah. Penerus sulu. Um, ku pisang kan. Gaga tu. Okay. Gaga. Tika ngaga. Aku, aku kongsi tu. Laban udah ka ngaga tentu. Memang, memang nyadi. Memang berasai. Memang, ya, memang pansut. Hari dah huj, malam ah, malam. Hari dah hujan, hujan kuat. Ngetu hujan. Ya, renyai-renyai. Terik-terik ja, ya. Nya, hujan nya ngetu. Reda. Keadaan semua sunyi, sepi, tengah malam, chelap semua kan udah ujan kan. Nyau deh ngagi nyau deh ngagi siti peperisan tepun peperisan kema mayuh nya sampai empat lima enam tumbuh nya. Datai deh sama peperisan nya. Tenggau deh ngena pijit ngena ngena solar ka ngena tenggau deh jekin. Udah nya di ngensung. Udah hari ujan malam nya balat. Ba nya tadi baru ujan kia deh anak semaya jauh agi ngensung deh ngensung ngensung ngensung belagu ngensung ngangau ke ngensung nguntik eka nguntik rindu nya ngensung ngensung ngensung ngensung ngensung di ngensung depan pun pisang tengah malam buta udah hari ujan reti tadi di ngangau ke iya keluar. Dua ja. Enti dina tetemu ke kuntil anak baju putih, dia akan ke temu kuntil anak mirah. Enti di temu ke putih, selamat lah. Tang enti di temu ke mirah, enda pandai dih lah. Cepat cepat lah dih lari ke nya ke. Last, satu tadi nuan uhh nuan ngensung ba pun pisang enti hari udah ujan tengah malam. Okey nya. Nya satu. Bukan aku madah tadi. Ti enda nan nemu lah agi ke enda bansa melayu ngena chara nya. Tu ke bala indun, bala jawa, bala orang sunda, orang jambi. Bukan aku madah ke tu. Ba rumah, ba rumah deh. Ti bisi orang mati ambi sera daun pisang selap selap empat lima iti daun mayuh lah mayuh daun nya bangkai pangai atas daun nya. Baka tu dah. Bak, baka tu daun pisang nah. Ti ti tu pisang. Tu bangkai nya. Okay. Nyadi ba pala tu tadi bisi pun pisang mega. Tetak dah naka tu. Napa nya lah. Kira naka tu. Endur iya gali mangai ke pala, pala bangkai nya kan. Kira. Baka tu. Ha, tu pun pisang. Pun ya. Pangai kita tu. Ya, ya kali kenya. Ya, kena orang mati deh kenya. So, pun pisang kena ya ke mati ke kali nya tadi. Bantal tu tadi. Ke pun pisang ke kena orang kali mati tadi. Ambil nuan. Curi deh. Amai, curi deh. Baik deh pulai ke rumah. Di tindu berpanggal ke pun pisang baru. Okay nya. Tapi aku tumu madah nuan ngaga tu nuan mesti ka berani lah. Keterubah iya nuan akan meda roh orang ke mati ke gali dia tadi pancut. Satu. De nya baru nuan meda orang bukai orang bukai macam uhh masu aku tu deh antu bukai antu bukai pancut limpas limpas limpas enggau digali dia pak ke nya. Hebat kan pun pisang. Ti menya daun pisang. Ngentung tadi mau panggal. Kenya. Okey. Kitai empu topik malam tu ambis enam iti ciri-ciri ulih digaga nuan enti nuan deka meda antu kediri. Tanpa nuan ngena mantra, ngena puchau, ngena kemenyan nibuh. Tapi yang enam iti ke dipadah aku tu tadi iya akan ngachau nuan. Iya naka nitihka nuan. Nuan baka chunto, bantal da kena nuan, buai nuan lah baka nya. Baka nuan ngena tanah kubur enti adi, tuchi nuan lah mua nuan baka nya. Okay. So, in case munyi ke nuan tadi, enti iya agi nitih, nitih, nitih, nitih, nitih ke nuan, so, reti nya tadi, bisi utai ke salah ngaga nuan. Okay. So, nuan ngiga ke beliau ka, nuan ngiga beliau ka manang ka ulih misah ka nuan ari iya. Ulih belia ulih eh bala ke nemu ngubat. Ulih eh nutup mata nuan ulih eh murui ari tubuh nuan ulih ari rumah ulih eh ari masalah. Okay. Nama iti topik ne tadi aku udah ambil share malam pagi ila aku akan share topik baru. Malam pagi ila aku share topik ke bukai. Ti agi berminat agi suka uhh pasal-pasal ti baka tu. Join malam pengila, aku start semilan setengah sampai betul lah sampai pukul dua belas kitai start. Okay nya. Kitai empu topik ambis. Aku end live. Terima kasih semua ku dah komen. Aku minta ampun ti enda tebacha komen kita. Laban ti ku becerita aku enda ulih macha komen. Satu, thank you dah nekan like. Okay, thank you dah share. Thank you dah join live. Thank you dah masuk live. Thank you dah meri gift dah nekan like, dah share, dah komen. Makasih.